a cawnpiaktu pakhat zong ka si ve. ka lawm i atu ten conference kan tuahnak ah atu tiang niruk ni zan tiang ah hin te kan cawl cang ning ah hin letin hla nak nih na hmuh ning si ve letin hla nak cawi nak kan phai ma ka ka toi fan nak na ka chim khom ha si se ka lawm a atu tiang ah hin cun kan program pawl he atluang ngai te tia karwa e aruang tampi laka pakhat chu aluan che mi kum hni akhan hika hmun ma hin youth conference kha kan rak tuah bal a voikhatnak CBC youth conference kha a rak si kha khan kan rak tuah bal cang tikah khan atu a voi hnihnak hi a umtuning a hmun hna thok in siseh mu te a program vialte zong kha kan rak yin hi ngai ca tikah khan tuang ngai te ti khan kan ruah i cu pinah atu tan ah hin lungsi awk kalung keima pumpak in ṭuanvotu pakhat dir hmun in kalung a si ngai nak zawn te te zong kha an um le ne tahchunnak ah group kan i ṭhenning le kan topic a thim kan hei ser ning pawl te hna thawk in khan ka vun zoh ti khen tlamtling ngai te te ka ruah i phundang kan chimchia cu a voi khatnak nih khan tampi tuah awk ṭha pehzulh awk pehlo awk timi pawl kha a kan fimchim tu ah an cang i atu tan ah hin cun kha pawl hoih in khan tampi program kan vun khan te ah khan hmual a ngei ngai te effective ngai te a si tiah Ah, kei nih cun ka rawimi cu si. Alom. Ah, ka van in hal than ko lai ti. Atu tiang niruk nizan tiang ah, kan cawl caknak ahhin nangmah nih ah, thi- kan cawl caknak vialte na van zoh tik ahhin zeizawn te nih khin hlan na lung aan ton cem. Ma cu cu ah, toifen nak na kan chim khong hama. Okay, uh, uh, pahnih te vun langhter ka vun duh i te atu tan ah hin huapi kan chim zungzal theo tawnmi cu theme simple te yuyu te a simi kan theme te kha khen kha kan timhmi cu si cucu Jesuh a dawtnak nih cun mi zeipaoh kha a tei hna Jesus love win ti kha si kha theme hoi in kan program vialte kha kan khan chun program cawnnak vialte workshop vialte zong cun zan worship zong cun hi conference chung vialte group kan i ṭhen ning thawk in khan kha thim lei hoih tein khan kan tuah tikah khan kha kha kha lei hoih kha kha direction ah khan kan i kal ngai te ti khan ka ruah tikah khan lung a hmui ngai te pahnihnak ah cun nikum ah khan kan i palh ti cu si lo nain nikum i kan rak tuahmi kan tuah lomi pakhat cu activity tam tuk in a hlei in khan kan rak i khin tikah khan kha kha aiawh in khan atu tan ah cun group kha kan i ṭhen group kha sawmthum in kan i ṭhen tiah kha group sawmthum kha leaders hna kan hei chiah hna kha leaders pawl nih khan he tiah uh, leadership an vun hruai hna i anmah le sub group pawl kha an vun hruai chin tikah khan rian zong thing a za ngai te cun admin zong ah khan tlam a tling ngai te te khan kan ruai a hlein uh, hiti a tlang huapi ṭuanvo ngeitu nak hman in khan kha youth leader pawl nih khan an vun cawl cang an mah kha kan vun hman tikah khan kha nih khan tampi program khi a smoother ngai te te khan ka ruai kha kan i ṭhen mi te hmanh kha anmah group chungah i theihhngalnak um lai cun group kan ṭhen ning zong kha Khrihfabu pakhat kha hmunkhat ah chiah si loin Khrihfabu dangdang cio kha a hmu bal law a thei bal lomi kha pakhat ah kan chiah hna tikah kha pawl hna kha i pehtlaihnak hna um ticun bia hna nih ruahṭi kan cawnmi kong hna zong kha chun ah anmah group caan tete ah khan caan an hmang ṭhin hai kha te hrimhrim kha effective ngai te tiah ka ruah i lung cu hmui ngai te. Hi kan hal than lamang ko lai te tuzan kan program ah hin zei bantuk hla thil thar a um tahchunnak ah tu hna ka special guest hna nan auh ti thawng kan theih e kha kong he pehtlai in nangmah nih a tawi fian nakin mipi zong nih theih in duh lai caah na kan chim kong hama siseh tuzan kan program hi phundang ngai te si e atu ah hi kan conference chung i kan team Jesuh dawtnak ni mi a tei di hna timi chungah khan subject bantuk atlang fuap in kan cawnpiak mi pangan um mi Jesuh dawtnak define kan hei tuah ning pakhat intro bantukin kan ti lai cun lamsialtu bantukin cun a donghnak lei conclusion bantukin cun society nih kan ngeihmi value kha zeitindah a si awk a si silo le zei bantuk khi dah an si ti kha langhter kan tim i a subject bantuk a main body bantuk kan timi cu the discriminate kan ti cun a pahnihnak ah the depressed kan ti cun a pathumnak cun the addict kan ti kha pathum kha chuncawnnak khan kan ngeih kha pathum aiawhtu minung taktak hna kha tahchun ah addict a si cun kum tampi addict a rak tongmi pa kha kan auh cun depress hi ahcun atu lio zongah depress tampi depression lung zawtnak mu thluak zawtnak ti lai cu hika lei lai holh cun kha a ngeimi zong kha kan auh cun discriminate zawn ah khan tahchunnak ah amah thleidannak bantukin hmuh awk a simi minung kha kan auh tikah kha hna nih khan an tonmi an life story an struggle an i harnak maw an i foihnak maw mipi nih an hmuhning maw kha an life taktak kha a hmai ah kan state cungah cun sharing an vun tuah lai tikah khan kha an testimony vun theih le vun ngei le vun hmuh taktak lai dingmi kha hmual a ngei ngai ngai le tiah kan ruah i kan i ngaih ngai ngai ko anmah zong kha tunai te kan vun ton hna anmah zong an i ngaih ngai ve pathian sunpar liangannak ah si hram se ti kha kan saduhthah cu si ka lawm hom i van in hal than ko ning la a donghnak bik in van han hal ko ning la te san zong kan nei tuk ti lo tikah hen to pala kan mat cang lai caah hen te a donghnak bik van hal ka duh mi cu hinum ha le hai bantuk conference kan tuah than tikah hen zei hela nangma nih plan thar na neih chung mi le future ah hin zeitin la vision ka choi chia sung timi nak hin na neih mi ma piatta ten vunin hal vunin le ding sia chun ka ngei lo aruang chu atu program tu he focus deuh ri in hi program tu a tlamtlin dih hnu i hmailei hoi na i a lam a vum sia khan cun khan ding lengmang nong zong cu lungthin cun um te lai tiah ka ruah na atu lolo se ah cun atu tan tu he tlamtlin khona ding hi ka lung a um bik mi cu se atu bantukin na caan na kan cheu na nunnak na kan cheu na fimthiamnak na kan cheu i hi kan program a tlamtlinnak dingah zeizong vialte tawan kan lakpiak ta hen kan i lawm tuk bawipa tu nih thlachuah an pe ko seh timi kha donghnak ah van chim ta ka duh i tu vial cu tuzan ah na sinin biahalnak kan neihmi si sia lo tampi ka lawm i kan miphun vialte hna tlawmpal ah chia thoma nih interview a kan tuahpiakmi kha a van dih cang caah khan tlawmpal ah hika le hin cawmpiaktu a simi le director akan tuan piak liomi CBCZ ah director kan tuan piak liomi pastor Thanin Thuai sinah biahalnak a thar ka van neih than lai i man ra ko siapa ram thok beka na min ka chim ti lai lo te na kong long tlom pal tin na van kan chim kong ma chu chun khoi ka khrifa bol her ren to ne atu hoi zetin hla na dir mun asi timi kha atoi fen nak na kan chim kong ma Si. Uh, tuzaan len bantukin caan ṭha ka hmuh cak a lawm. Ka min cu Chan Nin Thui si. Atu hi kei Dallas i ummi Agape Baptist Church ah pastor ka ṭuan lio. Okay. Uh, cun atu i CBC Zut e conference kan tuahnak ah hin director ah an in thimmi na se e tuanbom an in pekmi na se e hi kong he pehtlai hin nang nih zei lam main in tawan na lakmi si timi hi uh, navan kan chim khong hama si kai hi CBCSA uh, youth department and uh, youth department advisor pakhat ka si mah cun hi bantuk hi conference te hna tuahmi hi a biapi tuk tiah ka ruah in kan future simi kan fa le kan nau le hna kha an i tel ti khan biapi tuk ka ruah i mah kha ca khan conference i director pakhat cungah hin kaa tel ve nak hi si hi kaa tel nak hi ka rian bik hi a kan cawnpiaktu pawl tlang tlak he zeitin dah zei pawl dah kan i cawnpiak hna lai zei pawl zei pawl dah kan nganhmi kan hrelhmi si lo le aa thuatmi hna um homa ti lei kha tuk lei kha town ka la ok van in hal than ko ning law atu tiang naruk ni zan tiang kan cawlcanghnak ah hin nan detin hlan na ruah ve ning chin na lung atling maw cucun hi zon te hi cu cuticun ka hmuh timi khi nangmah nih pumpak na ruahnak na van kan chim ko ma si a hi ka zon kan van phan hna i ka lung atling bik mi cu US ram chung i vawlei cung i amak bik kan timi US ram chung in hmun zakip in mino a tam a tomtom in an rak ratmi ka hmuh tikah hin hmailei kan future ca zongah khin ka lungtling ngai te ka hna ngam mah kha kha mah he van pehtlai cun kan thil tuahmi pawl zoh tik zongah hin kan cawlcangh ning zoh tik hin lunghmui nga ngai hi kan kan nau le te ngai cun mino tete te kan ti hna nak hin an khuruah ning an pical bak ka ti an smart cun ca an thiam ti hi i biakchawnhnak hin theih khawh an si mi pawl nih hin hmailei kan kan miphun an hruai te lai tikah cun vawlei pumpi zong ah hruai te hnga ding an si tikah hin an cawlcangh ning zoh tikah hin lunghmui tak khi si Okay. Uh, atu hi tlan zong kan daih tuk ti lo hente a donghnak uh, biahalnak van tuah ko ning law uh, atu bantukin conference kan tuah mi hi na van zo tikah le uh, pumpak in na hmuh ning hi brief in na van soi than tikah uh, hmailei ah bantuk conference tuah than kho shi law mm. zei bantuk in hla thil cang se law hi te deuh hin vision kan suai ning thi deuh she ti na duh mi na duh mi om chung ma cu bantuk chu atoi fian na kan chim ok atha chu na kan chim khong hama se a hi bantuk thil hi phaisa zong atampi di lai adi ko ma cun kan re zong thai ko ma kan to mi thil vialte ro te ka hin thil zang te chu slo thil rit pi bak asi te ka ro asinai belte in maka kha tuah a phumi thilri si tiah ka ruah hmm. phaisa a ting i kan dih zongah dih a phumi bak si hmm. hi kan futures mi kan fale hna kan naule hna mun khat te ah an van i ton ni mun khat te ah pathian bia an van chawng ti hmm. thazaang an la ti an pet lai mi in relationship pawl zau te ka hin a pi tuk mi kha si kom hai le zong hai bantuk thil cu tuah lengmang ding si ima kan tuah ti ka hin zeiti hlain va tuah ti ok khi cuti nga nga khin ka thei tuk lo kan van rem ha a hau mi tete an um te lai na khin atu tiang hin cun hi kan tuahmi tha a pakhat belte cu a neya hi hika chaklei deuh sila a lai hrawng hrang ah khin kan budget zong zoh cun kan i tuah kho seh law thlanglei deuh zong kha tampi ra kho ve hna seh ti ka si duh tha ngai si hi hi bantuk hi very good opportunity caan tha tuk si ca khan minung tam taktak mino tam taktak chuak kho hna seh law a thong thong bakin i tel kho si ti cu ka si duh tha bak se ko Okay, atu bantukin na caan na kan cheuh na nunnak na kan cheuh na fimthiamnak na kan cheuh caah keimah pumpak zong si seh CPCJA mino zong in siseh kan Lai miphun dihlak ai awh in ka lawm tuk timi kha van chim kan duh tampi ka lawm tampi ka lawm ve pan chuang lampe ko seh okay kan miphun vialte hna atu hi tlawmpal ah kan van ot cang lai i tuzan lei kan bo ruak pi cu tlawmpal nan van hmuh cang ko lai i atu nai bian ka hal hna leo ah khan kamin ka chim ta lo i keimah kamin cu salai tial cung lian indian an ka si timi kha van chim ta ka duh